Helo! A chroeso i Cews. Helo! Ti'n iawn, Dylan? Ie, yeah, good. Mae'n ffynnu, yn gofyn i ti os ti'n iawn cyn dechrau recordio, wedyn yn gofyn i ti eto os ti'n iawn, ar gyfer y viewers. So, dwi, dal, dwi dal yn iawn, diolch Dylan. a i bawb, ad, a i bawb adra hefyd, dwi'n yeah. gret. Nes, nes i torri'r fourth wall fyna. Dyma, fi'n credu falle, sort of. Um, mis bach arall lawr on the round. Mm, lot i digwydd, fel arfer. Yeah. Um, ia, ni'n disgwyl i pethau fynd yn ddistaw, ond nhw heb, mae pethau jyst i... Yeah. Clymu os rhywbeth, mae bethau jyst 'di esgaleitio do? Do, oedd y... fi'n credu oedd y cwpl o benodau cynta, nath absolutely loads digwydd. Oedd y Ken a Kay, uh, y ras, ti'n gweld y ras digwydd? Y ras, ie, yeah, trwy um, tad a mab. Rhamant amrywiol, oedd y tor cyfraith yn dod i hyn mwy i'r amlwg. Gosh, oedd y... Yna bob math o bethau. It's all kicking off. It's all kicking off. Gwestai heddi, uh, rhywun bach gwahanol eddi. as, a, as yn gwahanol i arfer. Ddim yn ddisgrifiad fi o, to, o Tony. Tony Llewellyn Roberts. Bod yn berson really eccentric. yeah. Rwy'n bach yn wahanol. um, Dim actor am change, ie. Yeah. Ie, yeah, no fe. Uh, un o'r sgwenwyr, neu un o'r pobl sydd ar y panel straeon. Ond cyn hynny, fi'n cael ei awn i mlaen i daclo'r penawdau. Yr un pethau fus diwetha, nath ni ddechrau off efo to dy tad a mab. Uh, Ti'n mynd, o'n eitha sioct bod wedi dod rhwng mor cwic hwn yn. Um, o, syth fewn i ddi doedd. Do, ac as nab sy'n digwydd, ti'n cael misoedd y misoedd o ymarfer o'r un all of a sudden. Yeah. Mae fe'n dod, ma fe dod. A nes i'n really fwynhau bod ni wedi cael lot o top bant. Just fel y blaen. Lot o toilet humour, lot o gyfriadau pen ôl. Siw bod chdi'n eisiau mynd i tŷ bach. Unwaith eto. O rai i chdi. Si'n byd? Dyn ni'n pam ti'n gwenu. Dy ben ôl di fydd yn brifo ar y set galad na. Ganolbwyntiau di yna chdi dy hun. Fe gad ym hen ôl i allan o hyn. Ia!

Ie, pob cameo, ie. Wrth gwrs, oedd y ras, oedd yn all fun and games, fel maen nhw'n gweud. Mm. E, achos, gafon ni crash, ynddo? Do, do. O'n i... Ie, yeah, dwi'n dwi gwybod os o'n i'n rili really disgwyl o beth mor drastig i ddigwydd, ti'n gwybod? Na, ie. Yeah. Oedd angen rhywbeth i, i ddigwydd i sortio Ken a Kay allan doedd, rili. Really. Um, ond o'n i ddim yn disgwyl damwain, ac um, ie, yeah, Ken yn gyrru i fewn i Philip achos bod o wedi cael rhyw fath o funny turn yn y car doedd? Do, dre ar y fe. Rha, rhaid i weir efo, mae bach o bai ar, ar Philip, cos oedd e literally just yn sefyll yn ganol y rhel, yn ganol Na, bend. Ie. Stupid yn sefyll fanna doedd, really. Oedd, really. Ond ie, yeah, fel ti'n gweud, so mae Ken a Kay wedi cyfamod. O, oedd o mor lyfli doedd? Oedd o... achos oedd gweld Ken yn ysbyty a jyst gweld Kay yn ymateb i hynna, yeah. oedd o'n torri dy galon di doedd? Oedd, oedd e'n oeddech chdi jyst yn teimlo gymaint drosti hi, ac oeddech chdi jyst fatha, oh, o'r diwedd, o'r blincyn diwedd. Ai. Mae hi jyst, mae'r, mae hi jyst yn, ta, peidio bod y person mwya a jyst cyfadda fatha, mae i dal i garu fo. Deud wrtho fo, de. Ie. Bod i deud, dwi'n caru chdi, Ken. Ie. Oh, my lovely. gosh, oedd hwnna yn absolutely beautiful. A O, wedyn, be be oedd y rili neis wedyn, de, j- yym, oedd pan nathon nhw nôl i'r tŷ, ac oedd o mor neis gweld Ken yn ôl yn y tŷ. ie. A oedd o- oedd o kind of,

Cute. Oh, gosh. Oedd ambell i llinell yn oedd just fel, oh, o'n i mor siŵr, o'n i mor siŵr bod di am di golli di. A oh. Ken fel, dwi'n mynd i nunlla, ti'n oh. aros efo fi am byth. Oh. oh. Haid, ti'n gwybod, nes, nes i watcha hwn ar Hangover fyd, so o'n i'n crio then. O'n i'n crio, ddylen i'w bod yn well a pryd o gosio ar Hangover. Oh my gosh. Wel, o'n i'n beichio crio. A'n amlwg, mae yna rhywbeth, wel, mae Ken, mae rhywbeth ongoing yn mynd i fod efo Ken nawr, noes? Mm. Achos o'r business insurance yma, A, ie. Yeah. Um, Ia, de, wel, dyna oedd y peth. Um, dyna, later on yn y stori, oedd o'n troi allan bod Ken ddim efo insurance i yeah. yr car sy'n rhoi y cares mewn bach o bicl. Yndi. Hmm. Um, Ti'n fe, fe yn meddwl, oedd hwnna'n meso trick, ti'n fe bach. Uh, be mae be mae dramau modern yn, uh, yn miso mas arno yw'r classic amnesia storyline. So ni'n meddwl, mm. bydde Ken yn deffro lan, oedd e'n nôl yn union lle oedd e misoedd yn ôl, byth wedi bod y ffyr. a bod wow. bod Kane trial uh, cyddio hwnna o pawb, a bod nhw'n just fel, paid o'ch dwi'n i fel. pawb yn y bentra bod o a fynd snol yn bezis a... yeah, yeah, yeah. Never happened. Oh, gosh. Classic. Bydde fe probably yn... Efo dim clem pan mae Arthur yn bod mor neis i fe wedyn, chwaith. So, Oedd e- o'n i yn licio Arthur, ti'n gwbod, b- b- fel, byto mewn. Ges di warad o'r Jezebel ddoe? Hilarious. A deud fatha... O, wel, wel. Sbia pwy sy 'ma. Arthur. Be wyt ti'n neud? Checio bod nhw 'di newid i wyllys? Ie, ie! A na, a na, mae'n teimlo fatha bod y dechrau bod nôl am ffom, a nath o ddeitha Philip yn y siop. A ni bobl fi'n glad lleisia. Mae fo alwch, Lazarus ei hun, di godi o farw'n fyw. Ti di maddau iddo fo am uh, chwarae skittles efo chdi. yeah. Great line. Arthur, oh. de. Dio, oedd ddim lot o Arthur fus ma, ond oedd, oedd y bits lle oedd Arthur, ond nhw'n, ond nhw'n bwerus iawn. Ond nhw'n ffynnu, neu ond nhw'n drist, fel, fe, oh my gosh, ti'n yn amlwg, mynd nôl i weld Linda. Arthur! Linda, sydd wyt ti'r air? A wedyn, ar ôl, ti'n oedd hi fel gwahodd y mewn, oedd e fel, o oh, na, mae'n lot i'n neud. A'r shot yeah. nesaf ni'n gweld o fewn, iste yn darllen hen texts, Iris. Oh, iawn, sgrolio drwyddyn nhw, cradur. Wel, Dwi'n deud cradur, ac o'n i yn teimlo masif bechod dros dy fo. Yeah. Um, cwbl o funudau wedyn, mae o'n cael, mae o a Ken kind of rhwngthi gilydd, a ie, yeah, dyw fatha symud ymlaen, symud ymlaen. Mae'n mynd yn ôl na fe bwnsio fod da? Wel, ti'n meddwl be, mae da nhw chemistry. Oes. A oes, mae hi yn bod yn rili really neis fe, a, a fi cael ei wneud gyd o dda, e, ti'n fel, nath ei weld y cwpl na, ynddo, nath ei weld y cwpl hapus na, a fi cael ei wneud fe, ti'n meddwl, mae'n rhi hen nawr i fod yn,

Wel ie dyna sa'n sa'n dda gweld bod 'na ryw fath o ryw yy miscommunication 'di bod ynglŷn â pwydio a yeah. uh, swn i yn betting woman yeah. swn i ddim yn syni os oes os ydi Arthur yn mynd nôl i'w hen ffyrdd os oes fo'n dechrau rhyw bydda o oh, gosh o brawd chdi di o gret yeah. dechrau beth efo Linda ond wedyn bod 'na rhywun newydd yn dod ar y sîn a bod o'n rhyw yeah, putting his yeah. eggs in all the different baskets de Ie, ie, ie, ie, ie. Rhyw driongl bach. Uh, yeah. Uh, tyma bach fel, wel, triongl neu falle sgwar, dylwn ni fod yn galw fe, sydd wedi dod i'r arwyneb, wel, nes i'n bodoli'n barod, uh, rhwng Rhian, oh. Matthew, Dafydd a kind of Iolo.

Gutted. Ti'n be ddo, fi'n falch i weld, o'n i'n iawn am uh, Matthew a Rhian. Oedd Rhian definitely yn fflyrto fe o blaen. O hi, definitely ffyrt, doedd. Ie. Yeah, Nes a... you called it, chwarae teg. Yn amlwg, mi oedd efo fe uh, brwstanedd sbar. O ie, yna mor ffynnu. Os um, brwstanedd sbar ti. Wel, oedd mae'n massive flirty line, dwi ddod gen i hi hefyd. Ti'n bita sothach fel la? Wel os ti'n ferch dda wyth deg y cant yr amser, ti hawl i fod yn ferch ddrwg weithe. Dol nhw'r amdani ta. Oh, I love hwnna. Ia, a wedyn, um, ia, be oedd hi'n gofyn, gys gyn ti frwsh dan a sbar, a dwi'n gwybod oedden nhw newydd gael kebab, so ella na lot o gael y cymwyo yna fo. Oh, yeah. A wedyn, ych ti'n gweld, o na, O na, dim jyst eisiau fo'r funud yna, oedd hi, oedd hi'n bwriadu aros yn noson. Ie, ie, ie, ie. Ond nes i ddim yn meddwl, o'n i ddim yn meddwl hwnna. O, mae'n cymryd amdano fi nawr. Nes i... Nes i 100% cymryd mae beth oedd i'n meddwl ar gael aros dan y bore, ddim... Nes i roi... Nes i roi dy be... benefit of the doubt, de. O, do, o, ar y teg. Ond, na, ie, yeah, a wedyn oedd y uh, Iolo jyst yn gytid yn gweld nhw lawr yeah. grisiau a mae'r ci drain yn ôl. Wel, yeah. yn union da. O'n i yn really hoffi'r olygfa pan maen nhw'n bwyta kebab uh, yn, yn, yn, y bwys y mô, y bwys yr um, y fennau. Oedd hwnna yn really nice. Ond e, anyway, on, yn y bor... Oedd hwnna real chemistry, doedd? Oedd hwnna, gyda nhw. A o'n i'n hmm. kind of meddwl wedyn, cos, ti'n amlwg oedd Matthew yn really offi hi. A, mm. um, wel, o'n i meddwl falle bod yna bosibil, bosibilrwydd bydde rhywbeth yn datblygu, ond yn amlwg mae hi wedi sort of paio uh, Matthew, oh, gweud mae un thing i noson. Rhaid fi weid, mae'r ferch ma, um, ta, aros nos nos efo Matthew, a kind of gwybod bod mae'n amlwg bod Iolo wedi bod yn fel trail man o fi hefyd, yn y bore, jyst yn fel hmm. burst o trwy fyns a Iolo fel... Aia. Oh, coffi. Dy'r selfie na! Yn dressing gown Matthew. Ai, o, dwi'n dwi admairio i de. Ie, yeah, just, fi! Mae'n conf confident lady. Ynddi. A, just, a hefyd, just, mae Matthew just i fod yn hollol desperate wedyn efo hi. Ie, yeah. so... wel, a ddim just yn desperate, ond chyda bach yn gas. Oh my gosh, mor gas. Mae'n really gas. Okay, dwi'n dall lle oedd chdi licio'r hogan, ond mae wedi troi, mae'n horrible. Do, really horrible. Oedd o'n, fe ddigwyddodd da, oedd hi wedi gwneud gwaith papur, Fedri di gael golwg arall arnyn nhw, a dod â nhw i mi cyn i'r gloch ola. Sai'n credu gai amser 'da fi wers nawr a fi fod myn ar chweched i'r iard bnaw ma. O fe raid i rywun arall mynd â nhw bydd? O, wel chwarae teg i Werin ddo wrth gwrs, yy Elen to the rescue, once again, yn yym yn dod a gweud na mae'n iawn, cera di, cera di i gaiacio. To, os di joio, siwr, mae'r papur ma'n gret. A wedi hapus wedyn bod hefyd bod uh, uh, Rhian wedi cael cyfle i mynd i caiacio. Um, a ni'n sôn yna, wel mae'n busnes yn dda, oedd busnes yn dda o blaen, ond busnes yn ei ardd hyn o'n well nawr. Efo, well, uh, yndi. Efo Iestyn. Wel, oedd Anes, dim yn mlaen ymlaen yn gweud bod wedi overbooker. Ond... Dim yn dweud. Gosh, gael grip yn o'n e. Fel, just ffonio rhywun mewn. Sdim gweledigaeth busnes da, o gwbl. Na, na, ath hi, ath hi fflap braidd do, just Ie. panicio. Ti'n me- ti'n Ie. meddwl, o oh, na, falle ni ganslo, cos ni efo really good booking. Dwi'n gweud, o, oh, na ni ffeindio rhywun arall. Ia, a hefyd de, fatha, just rotatio, ia, fatha, os Ie. yeah. just hi a Iolo oedd yna, Ie. yeah. wel, sa un lot o blant yn cael bita pizza, tra Ie. bod y ddau arall yn gwneud rhywbeth. Ie. Yeah. Ie, yeah, ond nath Iolo chwarae teg iddo fo, spotio geithrion dod i helpu, er dwi yn Ie. meddwl, tyd, just, uh, oedd oedd angen help, ond oedd o chydig bach fancy chances dal i fod yn cael hi yna ar y diwrnod. Ie. Yeah. Ond um, gatho i paio, nath i just eitha fo'n stres, so, mm, gyda fi gariad. Ie, yeah, so, go. Mae Iestyn, obviously, efo plans i hunan yn uh, pocedi'r 50 quid na, on the side. Ww, slei. Da, da ni'n yeah. mynd i'r rhagweld hyn o gwbl. Uh, o un hwntw, wel, o un deulu o hwntws i deulu o hwntws arall. Mm. Mrs Eds a Llyr, Back on the cards. Llun. Loving it. Da, da. Oedden nhw mor cute pan... Ie. Yeah. Oedden nhw... Oh, mae ti'n meddwl oes yn ôl, actually, pan oedden nhw ddechrau cyfarfod yn ôl, fatha, ar yeah. y slai yn gyfrinachol. Ond fel texto fel teenagers. Um, Ai, dwi wrth y modd efo nhw'n rili really neis gweld nhw efo'i efo gilydd. Mae ma wedi bod yn lyflu jyst gweld y ddau o'n nhw'n fod yn rhieni briliant hefyd. Ond nes i rili really fwynhau fel y bant rhwng y rhwng Ioan a, a'i dad, ti'n pan nhw'n golchi'r car. Jiw, jiw. Nes i mlaen fan hyn de. O'n i di meddwl mynd â hwn i gael ei olchi fori. Efo Lido, swn i'n cael pum punt am olchi gar o. So. A faint ti'n disgwyl wrtha i de? Deg. Oedd y car di proper gael ei laddro fyd iawn, o loads o sebon ar y car yma de. Do. o, nes i weld y Johan bach na'n gwenu, her, her bryn. Oes. Mae'n bach o'n nightmare. A ti'n be, fi wedi mwynhau gweld tiwr, y, teil, y ddau teulu'n uno. Um, Ia, da. Ddim yn unig yw... Wel, mae wedi bod drawn cyn o di syl cwpl o weithiau. Mae Johan... O, um, sorry, Lein. Yeah. Uh, ddoniol na ticlo fi. Mae ma llyr yn... Dwi'n meddwl gos ni'n trio ni do, mae yna ma lot o leins sy'n ticlo fi. Yeah. Oedd dweud, rhyw lein ffynnu am datws rhos, a hwnna ticlo fi. yeah. Wedyn, yeah. Oedd Elen yn uh, sôn am mwy o'r dion llynedd, a wedyn oedd llyr fatha, popeth yn iawn, dy bach o gwstad, na gywe. Mae ffordd o fe gwirionedd sy'n swnio'n weird. Has if you completely gytuno efo'r sentiment yna, fel, mae popeth yn neis achos efo bach o gwstard. Ond mae popeth yn neis ac mae bach o gwstar, yn dwi? Yn union fel e. O, a rwy'n jawl bach na Iowan wedyn, fel uh, rhywbeth oedd mam yn neud. Oh, yeah, caid y geg. Mae rhywun gweud yna. Mae rhywun mynd i ti rhywun yn bwyd. A mae rhywun gweud, crumble a fel yn iawn i ti, ti fel, rhywbeth mae mam fi'n neud. O, oh, cael ei geg. Mae lot yn adlach gael gafel ar ryw bob, cael ei geg. Yndi, ma fe. Yeah. Um, ond oedd yn, oedd yn really sweet na Mali nath perswadio Evan i fynd i weld i oh, fam. Oh, gosh, mae ma nhw mor eiddfed y plant yna. Oh, uh, Mali, mae nhw mwy eiddfed na'r rhieni, fi'n meddwl, ti'n bod? Yndi, yndi, cysyno. Fi cael bod yn destament i'w cenhedlaeth nhw, chos fi'n cael ei... Fel na, mae'r plant dydyn yma yn meddwl am eu teimladau a yn siarad am bethau ac yn ystyried yeah. eu meddwl garwch a iechyd meddwl. Ie, yeah, quite right, da. Ie, yeah, what a teg, you know. Ie, yeah, ond wedyn, ti'n god, y munud maen nhw wedi mynd i'r carchar, ti'n cael chydig o oh, lamb fel os wan dwi, ti'n oh, y fam, gosh, gweld yeah. y fam, a yr oh, just awkward o bo hi wedi cael o bod dda, o, dwi'n chymlaen i fod nôl efo chi, a bod llir dda, Ie, ie, ie. Ni di fod at ni'n syth ta, ar ôl dod allan. Wrth gwrs. Ie w- wow na. Geith ddod i weld ni Keith? Keith? Ond jyst un cam ar y tro on' yfe? Ma'n timlo nawr bod e ddim yn rh- myn' i fod yn rhy bell i ffwrdd. T'o' bo' hi'n dod mas yw e? Na. Ma' hi'n mynd i ddod allan 'de a wel yn fwy diweddar ma' peipan llŷr yn y tŷ 'di byrstio so Well, actually, mad Elen. storyline. Mae'r whole ti'n ruined, basically. Mae ti i gyd, dwi'n Yeah, gosh, get Dim just fatha y gegin o dan y bathroom neu be bynnag. Ie, Ti popeth. i gyd. Oh my gosh, fran, yeah. O'n i'n gwybod bod hwnna'n gallu digwydd. Na, fi. Ond yn Glanrafon, unrhyw beth yn bosib. Yeah. So mae'r ma teulu yna'n byw efo teulu... El- Wel, na, actually, sorry, mae Elen di rhoi y cynnig ger bron, Do. do. Do. Um, ac o'n i weld os fydden nhw'n dweud iawn, ond dwi'n meddwl bod gennyn nhw lot o opsiwn arall, fydden nhw'n gorau mynd i'r un gwesti ag o Ken yn aros yn efo nhw. yeah! Oh my gosh. Oh, yeah. Siwr oedd yr un gwesti oedd Caitlin yn mynd i fyd. Ie. Mae nhw'n rhaid loads o busnes mas o... Ydy, mae'r gwesti... Ia, allan o misfortune trigolion Glan Rafon. Ie. Yeah. Uh, ond ia, dwi, ta, da ni'n cymryd bod, uh, bod llir ar hogia mynd i fyw at uh, Ellen ar yeah. Gens. A wedyn, ie, yeah, lle mae hynna'n mynd i adael uh, Emma sydd yn y jail. Gosh, ie. Yeah. Nes i, nes i really fwynhau cwrdd â Emma ar diwedd. Oedd hi'n, um, oedd hi, oedd hi, ie, yeah, fi cael bod hi'n gymeriad da. Fi cael bod hwnna'n mynd i fod yn storyline really cyffroes. Cytuno. He, hefyd, na ni sôn mwy am yr extras nes blaen, ond oh my gosh, mm. nes i droio'r extras yn y, oh, yn y jail. Oh, wow, extras yn y jail yn brilliant. Brilliant, ie. Yeah. Pan o'n nhw yn y jail efyd, oedd Evan, o'n i'n lyfo rhai o lines e. Mae'r ysgol yn cwl deu gwir. Pennaeth yn dda. Ooh. A pan oedd Emma a'r fam fel. Jiw. Ti di newid Evan? Yndw. Mi ydw i. A a nathon ni gael absolute classic hwntw. Mae we jen dwn. Classic hwntw. O un happy couple i happy couple arall. Sophie a Dylan. Babi ar y ffordd. Un o'r pethau ni bach yn siamerig efo oedd pa mor uh, easy breezy oedd Dylan pan oedd y ffeinio mas o gender. Ie. Yeah, oedd o'n iol oedd hwnna'n mynd i fod yn thing, ond na, oedd yn rili yn oedd e. Na, oedd yn teimlo fatha bod o'n mynd i fod yn... Wel, wnaethon ni feddwl fysa Mair yn datgelu a sboilio bod dim, ond... Ie. Yeah. Na, nath o just uh, disgyn, troi ffair a cael suitcase o ddillad pink am hynna fo. Do! Gosh, Myra llawn nightmares. Oh my gosh, mae pawb yn y tu yna, de, just yn moody. Owain jyst ar ei ffôn edrych amser. Ah, blinking Ma teenagers. Mair yn ma' gweiddi dros y le i gyd. Fi rwan! Bob yn ail ddydyn ni! Na, ci tad! Ia! Ti di bod chwarae 10 munud! A ti'n be, sa'n cael ei bod yn ddylanwad da iawn o'r llew. Ond, na, uh, na, mae o hefyd yn... Uh... Mae fe, copio nhw, mae fe, siwr, ond fe. Yeah. O'n i yn meddwl, ti oedd, nath nhw'n neud y simo, mae ma, ma dal rhyw deimlad bod yna rhywbeth gwael yn mynd i digwydd i Sophie. Mm, ond... do, fi'n cael twinges doedd. Oedd. Ond oedd, ti oedd, wen oedd y gader na bron y cwmpa peth hyn fe, hyn fe. Ti oedd, oedd hi hefyd cwmpo yn y siop. A mae dal, ti oedd, nawr bod Dylan yeah. yn crutches, a bod wedi torri bigwrn, mae ma hi'n mynd i fod yn gofod wneud hyn o mwy o bethau nawr, a fi jyst yn teimlo fel bod ni'n mynd... Oh, yeah. iawn. Ond fi'n gwneud gobeithio bydd popeth yn iawn, achos... Yeah. Dyw Dylan ddim yn heiddi unrhyw, uh, unrhyw beth gwael yn digwydd eto. Na, mae Dylan yn heiddi bach o look dda, dydy. Ynddi. Teulu arall sydd angen bach o look dda, neu wel, neu, gosh, mae pethau'n mynd o ddrwg i waith yno, yw yr Hardys. Fi cael ei hwn yw un o'r storylines mwy cyffroes sydd wedi bod yn rhwnd rhwnd ers spel. Mm. Ti'n ni'n gweud e bob penod ers ni ddechrau'r podlediad yma, mae pethau'n mynd yn, yn, yn, fwy ac yn fwy cyffroes yn bywyd Barry. Mae'n mynd yn agosach, ni'n mynd yn agosach at y gwir. Um, so yn amlwg, nath Jason ffeindio mas am damwain Iris. Gwad i, anyway. You don't want to know. But they're not to be messed with, I'm telling you. I mean, your Barry should know that. Look what they did to your ma. Oedd hwnna'n huge. Oedd chwarae teg i Iwan Fawn, oedd actio briliant fyna. Um, Superb. Superb. Yeah. Iwan Fon, a hefyd Mick fel arfer, gwych. Oh. A wedyn ti just, ti just yn... Oh, mae ma Jason just on the rampage wedyn, dydy. Yeah. Mae yeah. just yn well, mynd syth at Barry fatha, yeah. tyd efo fi. Yeah. Di bob dim yn iawn? Na, di. Na. Wff. Mynd i'r cops wedyn, fe. Um, oedd da un llinell, a pan oedd, oedd Barry wedi gweud paid ar gwneud hyn, a pan oedd Jason's fel, well, gwna ti fo then. Ti ddyled, ti ddyled i wneud hwn. Ie, yn oh. union. A mae, dwi'n dallt ochr Barry hefyd. Dwi'n, Ynddo, yeah. Tod, os, os di cops yn ffindio allan, mae o'n gonar yndi. Yndi, ie. Yeah. A ti wafo fe, ie. Yeah. Mae o'n gonar, ne, mae o'n just, ma nhw'n mynd i, tod, chwalu, wel, tod, ti pizza a Jason, a Annes, a Danny, mae pob sy'n agos i Barry mynd i fod mewn perig, dydy. Yndi. Um, a chance neith, tod, neu fysa Barry ddim yn survivio chwaith. Yeah. So, yn dall pam bod o ddim, ond mae Jason yn gymaint o fo iawn, dydy. Yndi. Dio methu oh, eisiau bod yn involved efo hynna, di. A dio jyst methu penderfynu be ydy'r peth iawn i wneud, achos mae yeah. eisiau wneud be sy'n iawn i'w fam a tgod, tegwch a just sortio bob dim, ond hefyd mae'n gwybod fatha, fysa mam fo ddim eisiau Barry drws nesaf iddi hi yn, yn no, y fynwant yeah. na. Yn union. So. Oh, gosh, oedd y llinell hefyd, oh, you know, um, oedd e, uh, Jason yn gweud bod wedi cysuro ei hun yn meddwl bod mam di marw'n hapus. Oh. Oh, gosh, on, oh my gosh. Wff, fi'n edrych o'r gwsbwm ti fi'n rhaid yn ail adrodd o. Tiw, tiw. Mm, ia, de. Um, a, just, a nath o ddeud wrth Barry, do, i fi, ti di marw. Ie, yeah, gosh. Oh. Fi methu helpu ond ti, o oh, sori, Sios Barry, ddech chwaith, tia. Mae popeth, mae, ti'n ma Barry obviously wastad wedi bod yn dodgy, ond mae popeth jyst yn mynd yn waith, er, basically, ers i mab y dyflannu, neu fe? Oh, mae hynna wir, da. Mae wedi colli fab e nawr, mae wedi colli fam e. Mae fe'n gwthio i frawd ei ffwrdd. Ti'n gwybod, erbyn hyn, mae fe'n... Ti'n gwybod, wel, fi'n gwybod, mae ma fe ddim yn bod yn neis iawn i Dani o gwbl, ond... Oh. Wel, ie, dyna di peth efo Dani, de. Mae'n teimlo fath oedd wedi kind of geinio hi, a oedd, oedd nhw, oedd ei weld, dwi'n fan anodd gwybod efo Barry, ond oedd o'i weld Dutch and Smitten a yn mm. poeni amdani. A pan oedd Mick

Ie, yeah. a to be fair, mae Anes a Danny wedi cael ei hunan yn involved hefyd. Si, un peth, sy'n ni'n fel mates efo Barry neu rhywbeth, sy'n ni just ddim eisiau bod, sy'n ni ddim yn involved, sy'n ni eisiau bod fel, sy'n ni eisiau gofyn cwestiynau, sy'n ni eisiau rhoi'n rhwy'n ni mewn, ti'n fel? Na. Um, o, a fe, fel a oedd Rhys de, ond mae Rhys yeah. o'n hefyd, mae o wedi gweld a mae o wedi sticio i drwy'n i fewn. Oh gosh, um, sa'n edrych mlaen i gweld retaliation o'n ac mae Barry'n mynd i weid rhywbeth fe, na? God, yndi. Just, Ra- t'o, cadw at y drwy'n allan, de. Mae fe yn dark ddo, rwy'n gweld tio, Barry'n gaslight o Dani gymaint. Mm, oh my gosh, mae fe'n... A tio, hi'n absolute mess wedyn. Mae'n bwysig bod fi'n cael yn rhyddid. Yndi, yndi, dwi'n gwybod, dyna, dyna dwi eisiau fyd. Dwi eisiau chdi i ni fod yn hapus efo'n gilydd. Dwi mor sori. Gosh. Oh 'c'os yy dyna 'di peth ia mae'n hogan glyfar mae'n hogan... Ia. ...gall. Ia. Yym ond dwi'n meddwl t'o' mae 'i wastad 'di bod bach yn blinded efo cariad dydi? Yndi. Mae dal i weld dwtsh yn amheus ond dwi me'wl mae jyst ofn colli fo gymaint. O yndi. A ar ôl y busnas tin tomatos 'na t'mo' ma' hi ma' hi'n teimlo fydde rŵan fatha... Be' odd yn y tin tomatos? Drygs neu cash?

Ond um, oedd o'n um, oedd o'n good twist oedd y bod oedd yr... Uh, uh, be bynnag oedd y bloc amheus bod o yeah. yn y tyn, ia. A yeah. Dani hollol fydda, dwi mor sori. Ie. Yeah. A cael uh, go ar hys hefyd, de, chos mae'n hollol, yeah, mae, yeah. mae, mae Barry di gaslightio big time wan, so da. di hi mynd i, mae hi'n mynd i goelio fo rwan, dim ots bed ydy. Cos yeah. oedd hi rhyw chydig yn drwg dybus, ond rwan mae jyst that, na, dwi'n gwybod. Dwi, tra... I'm behind my man. Uh, rhaid i fi weir efo, nes i absolutely lyfo uh, gweld tu fewn i swyddfa Barry yn y, yn y, yeah. yn y lle newydd yma. Fi'n meddwl bod fel y garej ar, ar, ar ardal, ardal yma nawr, fi'n gael meddwl lot o shit yn mynd i mynd lawr. Mm. Um, Mae'n siŵr geith, tia, John, John a nhw i clymu mewn rhywsut, tia, well, Alfis yn amlwg. Dyna 'di'r peth 'de. Pwy sy reit wrth ochr ydy John, sy'n mm -hmm. briod efo Sian Copar. Copar. A mae Rhys yn am y pethau sy'n mynd ymlaen, so ydy Rhys mynd i ddeud wrth Sian fatha, dwi'n am bod rhywbeth dodgy'n digwydd, neu... Ie, ie. Cos oedd Sian a Barry arfer dod ben ben lot, doedd, yma hi di bacio off hefyd, so... Ie, do. Cawn weld. Mm. O, oh, gan bod ni wedi sôn am Caitlin a nhw hefyd. Sori glywed am methu'r test, Caitlin. Och, uh, sori hey, gwaith. Can ôl, can ôl, can ôl trio to. Be, be nes di, Lowry, ar uh, test gyrru? Nes i ffeilio tro cynta, o'n i'n 25 fyd, nes i ffeilio tro cynta mm. a hmm. nes i basio yr eil dro. Ie, yeah, a fi fyd. Do wir anofalu. Os ti'n gwrando, wel, ti'n obviously ddim, ond... Ei, os mae unrhyw un yn gwrando nawr sy'n newydd methu test gyntaf nhw, mm. mae wastad tro nesa. Oes, mae wastad tro nesa, ond mae'r peth, o, oh, mae'n torri dy galon dyn, oh, mae horrible. Nes i grio de, nes i'n ôl i gwaith, a nes i fych y crio, ac yeah. yr hogyn yn ei gweithio, fo jyst ddim yn gwybod be i wneud, oedd fatha, oh, dwi'n fod i hygio hi, ne. Oedd y drive-in instructor fi, Griff, Oedd e'n i, fatha, oedd e'n gweud, come on, I'll, I'll, I'll drop you off now, where do you want to go? O'n oh. i fel, no, no, it's alright, I'll walk. O'n i fel, no, ah. come on. Oedd e'n fel, dropo fi off. O'n i fel, yna, fel, really eisiau crio. O'n e'n, mm. oedd e, pan oedd ni stopo yna, mi just oedd e fel, it'll be alright, mate, next time. O'n i fel, yeah, it'll be alright. O, oh, na fe. Ond ia, Caitlin mor ddigalon a dwi'n teimlo i ffoen hyd e bechod. A fi fyd. Reit, uh, na ni mae penawdau, mlaen nesa i'r caffi. Reit, uh, yn ymuno fy ni nawr yn y caffi, mae uh, un o sgwenwyr rhwnd o rownd, Tony Llewellyn Roberts. Siwr wyt ti, Tony, wyt ti'n iawn? Yn do, gret, sut ydych chi'ch dau? Ai, good diolch. E, yn edrych mlaen i sgwrsio fes, actually, i gweld yr, mm. yr ins and outs o sut mae rownd o rownd yn dod at ei gilydd. O, ia, yeah. yeah, wel, beth bynnag gallai ddeud, a nhw'n ddim seithi fi ar ôl fynd yn ôl, dwi'n fodlon gyfefaddau chi. pa mor hir ti bod yn, yn, yn, yn sgwennu rhwng y rwnd? Wel, nes i ddechrau'r un pryd â Maldwyn John, sef Mr Parry yn y siop. Nice. A dwi'n meddwl bod hynna'n cyfres 13. Cool. So, ond, ond, ond ambell i flwyddyn oedd gen ti fwy nag un cyfres, so dwi'n yn siŵr faint o flynyddoedd ydi o, ond da ni ar 27 rwan. Wow. So, gwnewch y maths. Mae'n 14, dwi'n yn meddwl o flynyddoedd, ond mae'n bendant 14 o gyfresu. Wow. Clas. Gosh, mae'n spanno lot o storylines mm. anferth rhywun, dwi? Yndi, ti'n just gobeithio bod nhw wedi anghofio pethau erbyn yr intro nesaf wyt ti'n gwneud nhw, ti'n rhywbeth. Os mae unrhyw straeon sy'n sticio allan i chdi o gwbl? Dwi wedi bod wrth y modd efo stori a iris a pethau. Oh, mae ma hwnna wedi yeah. bod yn gret, cos mae fatha... Mae, oedd yna rhyw ddyfnder yn efo na tyda ni ddim wedi bod yn mynd iddo fo o blaen. Mae, mae wedi esblygu dydi o fod yn raglen yy t'wod i bobol fengach mae o 'di dod yn yn yn raglen sydd ma' ma' pobol hŷn a pobol yn werthfawrogi fo a wedyn mae'n neis ca'l mynd i ar afal ar rwbath dipyn bach yn yn fwy trist a peryg fela 'lly. Ydi ydi hynna'n rwbath dych chi'n gor'o' bod yn ofalus ohono fo actually o ran yr y gynulleidfa dych chi'n ymwybodol bod yr oedran 'di newid a sud dych chi'n delio efo hynna cadw powb yn hapus? O yy oes mae'n balans anodd i daro 'c'os wt ti'n gor'o' wt ti'n gor'o' d- dwi 'dan ni isio cynhyrchu rwbath sydd yn apelio i'r teulu i gyd. Mae hynny'n yeah. golygu bod chdi'n gorfod bod yn ofalus wrth drin efo bob pwnc wedyn. A mae yna rhai pethau, mae yna rhai straeon efallai sa'n gweithio'n well efo dipyn bach mwy o edge yna fo. Mm. Ond wyt ti'n mm. trio ffendio tir canol lle, so ti'n meindio fysa rhiant yn mynd i eistedd o plentyn a dweud, wel dyma beth sydd wedi digwydd yn fan hyn, teip o beth, heb ddwy'n y, yr hwyl y stori oedd ar bob, teip o beth. So yndan, da ni'n ofalus, ond da ni hefyd yn trio gwthio fo mor bell a fedra ni o fewn yr amlen arbennig da ni'n dewis gweithio ni, ti'n Ie, mm. yeah, ie. Yeah. Um, ti'n gweud ni hefyd, fel fi'n gaso mai ddim just ti sy'n sgwennu na. Wel, fi'n gwybod. Ie, dwi'n... Mae'n ddi, stop. Sbiwch blisters ys gyda ni. Na, na, na, mae na... Um, sut mae'n gweithio? Mae na uh, dim o tua chwech storiwr, sef yeah. y bobl sy'n sgwennu'r straeon. Ah, okay. A wedyn mae gennym ni bobl tu allan, dwy yn sgwennu'n gyson, a mae gennym ni fatha rotation o bobl eraill sy'n dod i sgwennu'r sgriptiau. A da ni hefyd fel sgwenwyr storis yn cymryd twrn bob hyn a hyn yn sgwennu penodau. Wedyn, ah. mi, mi nawn ni dros gyfnodau, da ni'n sgwennu mewn blociau o ryw, mi allai fod unrhyw le o 4 ar 10 i 18 o benodau ar y tro. Yeah sy'n cyfateb i gyfnodau ffilmio maen nhw'n wneud ar y tro. A wedyn, am y cyfnod yna o ddydd ag wsos, dyda mi fyddi di'n fydd na bedwar ohona chi mewn stafell fydda fo, ond cyn yr hen Covid hyll ma, da ni bellach rwan adra yn, ar Zoom yn gweithio. Wedyn, da ni'n cnocio stories un bob dydd am bedwar diwrnod. Yeah. A uh, wedyn cael nodiadau, a wedyn mae'r straeon yna mynd yn ei blaen i awduron i'w sgwennu ar ôl mynd trwy rhidill uh, golygydd a um, pwy bynnag sy'n gofalu am y stori. Lle. Waw, cŵl. Mm, so os oes 'na sawl un ohona chi yn yn sgwennu ac yn storio, os 'na byth ffraeo o gwbl dros Ie, good point. storylines O, neu... gre- yy yr unig beth sy'n grêt am Zoom ydi tibod dwi'm 'di gorau hitio neb yn ddiweddar. Cos dwi'm yn gallu. Na, t'bo' be', mae o mae o'r hwyl gorau un i fod yna, cos wt ti'n go- dach chi'n gor'o' ffraeo ma' gin powb 'i Mhm. Ie. safbwynt does? T- mae'n jyst mater o gadal dy ego wrth y drws a deud Hey, dwi'm yn iawn tro yma, ond os oes dri o bobl yn deud bod fi'n wrong, mm. wel, mae'n yeah. dderbyn bod fi'n wrong ar hwn, er bod fi ddim yn meddwl o iawn. Na, mae'n mater o beth sy'n gweithio o'r rai bawb, e? a wrth gwrs, mi gei di bedwar ohono ni wedi gwneud y stori yna, da ni'n pasio fy mlaen i'r cynhyrchwyr, a maen nhw'n troi rownd a dweud, mae hwn yn rybys. Mm. Hynny yw, mae'n gweithio fel y tysa de byth yn cytuno, mater o opinion ydi o'i gyd, ynddo? Ie. Ie. Ma'r straeon yn dueddol o aros reit driw i'r cymeriadau hefyd. Mae'n siŵr bod yr, y mynd nôl am laen rhwng yr storïwyr gwahanol a'r criw cynhyrchu'n helpu hynna, ond dwi'n bod, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl dyna pan mae'n ma hawdd i fod yn hooked ac yn invested yn y cymeriadau, achos maen nhw wastad yn driw i'w hunan a'i rhinweddau i weld ydy. Dwi'n meddwl, ti'n gwybod beth, ddylen ni'n dweud hyn fel hyn, lle, ond dwi'n meddwl eich bod hynny'n help o fod yna'n hir Mae yna ddau yn drin, a dwi wedi bod yna, mae yna bobl wedi bod yna'n hirach na fi, a be mae hynny'n neud, dwi'n meddwl bod o'n gwneud chdi'n driw i dy gymeriad, wyt ti yn medru deud a dy llaw ar dy galon, dwi'n yn meddwl fysa Kane gwneud hynna. Yeah, Cos mae yna yeah. demtasiwn mawr i bobl ddod i mewn, ne- neu dim pobl ddod i mewn, but i rywun dod i fyny fo stori, a oh, beth am lle mae Kane mynd yn ballroom dancing queen, ti'n gwybod beth, ti'n gwybod? Neu beth yeah. bynnag ydi o. Yeah. o, hwnna'n stori dda, mae'n lle fe, hwnna'n gyfres nesaf. Ond, ti'n gwybod, a ti'n gwybod, o, dwi, di am yn mynd i ddigwydd, dim ond mm. beth, ti'n gwybod, mae yna rhyw, uh, triw i'r cymeriad ydi o, a dwi, da ni yn trio amddiffyn hynny, ti'n gwybod beth. Mm. Ac yn aml iawn, efo cymeriadau newydd sy'n dod i mewn hefyd, wyt ti'n, um, ti'm yn gwybod yn iawn beth mm. dyn nhw nes wyt ti wedi hmm. gweld nhw'n mynd trwy pethau. Yeah, so, a dyna'r ôl dipyn bach, wyt ti'n dweud, o oh, ie, yeah, fysa Elen ddim yn gwneud hynna rwan, cos da ni'n hmm. gwybod teip yma package ydi Elen, teip o beth, lle. So, sut mae cymeriad yn dod i fodolaeth? Mm. Os chi'n gwybod, greu'r pobl yma, mae so yn unman, rwy'n really, chi? Mm. Ie, ydy, fydda nhad yng nghyfraith yn gofyn fi bob amser, sut da chi'n meddwl am y storys yma? Sgynna fi ddim syniad. Ydy'r bawd, ti'n clywed storys tisio wel, gwylio dy hun yn does? A dyn nhw'n mm, yeah. bod mor greadigol a phosib. Ond wrth ddod â cymeriad newydd i mewn, am hynny, beth ti'n neud ydy, pa fath o... Ti'n gorfod mynd i ryw gae, pa fath o dwll sgynnon ni yn y, y cast rwan? Os hmm. gynnon yeah. ni rywun drwg, sgynnon ni, yda ni eisiau rhywun doniol, yda ni eisiau yeah, rhywun yeah. sydd efo hyn a hyn o blant, gyda'r dod â plant yn ei blaenau i ni ar gyfer y dyfodol, cos mae rhaid meddwl am hir hoedledd cyfres hefyd. Ti'n yeah, oce, okay, sa'n pwynt, unwaith mae'r chweched dosbarth i gyd i mynd, Os gyda yeah. ni neb ar ôl, Dydy hynny yeah. da. Bydd yn efo da ni eisiau gwneud siŵr bod yna blant yn dod drwy system, da ni eisiau gwneud siŵr bod yna bobl ddifur, golygus yn dod i mewn fel bod gyda chdi ddewisiadau, mix and match, pwy sy'n mynd i fynd off efo pwy, yeah, falle, ti'n meddwl? Yeah. Um, rhywbeth sydd wedi codi yn y podlediad efo ni yw um, wrth i fath o un hwntw adael y rhaglen, mae wedi gweld hwntw arall yn dod mewn. Oes na, oes na quota o hwntws chi'n gorfod cael Wel, ti'n gwybod be, mae'n dibynnu faint o hwntws sy'n cael ei hel o'r de am bod pobl methu, cys, uh, methu diodda nhw, basically, wedyn, da ni'n gorau derbyn nhw. Na, da, mae, mae o'n, mae croeso i bawb, mae'r giat yn agored bob amser yn rownd a rownd, yn hmm. glan rafon. Sôn am gymeriadau newydd, de, be am yr mm. hen gymeriadau, os na, bysa 'na byth gynlluniau i ddod â hen gymeriadau nôl, neu weithiau mae'n digwydd yn naturiol dydy, mae 'na ma' 'na gymeriadau 'dan ni 'di gweld ers sbel yn dod yn ôl, ond mae'n wastad yn neis gweld hen wynebau dydy, Yndi. be' 'di'r Mae'n broses yna. briliant pan wyt ti'n medru ac os ydyn nhw ar gael. Ie. So, hw- hw- hwnna di'r peth. Mae mae mae'n wirioneddol anodd. Mae lot o bobl oedd yn actio efo pan oedden nhw'n blant. Wel, hmm. tydyn nhw ddim yn bellach yn actorion rhai ohonyn nhw, mae'r rhai yeah. nhw wedi mynd yn ei blaen i fod mor, mor enwog dydyn nhw'n eisiau dwad i rownd a rownd. a, a, ond gyd ti rhai fatha, um, Dari Catrin Mara, dwi'n meddwl oedd ni'n gwrando ar y podlediad, yeah. oedd hi'n efo fel, be oedd hi, Donna Drugs. Ie, Donna Drugs, yes. Ie, ie, a ti'n mae wedi dod nôl fel prif athrawes, briliant, yeah. ond o ran dydan ni byth yn medd- 'dan ni ofn dipyn bach hefyd pan wt ti'n meddwl ond os 'dan ni'n sbio ar ambell i deulu, wel ma' gynna rhein dri neu bedwar o blant a 'dan ni byth yn clywed amdanyn nhw jyst iawn. Ie. Yeah. 'C'os t'wod 'c'os ma' os wt ti'n codi un ohonyn nhw ti'n gor'o' wedyn o be- os 'di o yn dod yn ôl, lle mae frawd o ta? Neu hmm. lle mae chwaer nhw? Neu beth bynnag. Ah, a mae'n wirioneddol anodd cadw'r universe yn gyfa. T'mo'? Ie. Ie ie ie. fi yn hoffi hyd yn oed pan mae fatha rhywun jyst yn cael ei crybwyll, ond fi'n siŵr bod yeah. nhw'n wedi jyst dropo enw cle mewn rhywbryd. o, uh, dwi eisiau pigo uh, lawr i fynd ar rhywbeth hefyd, mae gen i am. Uh, oedden ni yn teimlo, o'n i'n trafod bod fi'n dywed heddiw, ac oedden ni, gyda ni asgwn i bigo fe chdi, oedden ni'n cael y teimlad bod chdi ddim yn teimlo bod ni'n gwneud yn gwaith ymchwil, cos nes di ofyn, os oedd na medwyn yn De Africa, Oh my gosh, ie. Yeah. A, a, a dylio fo, a dylio fo ffonio chdi. Wel, nes i wneud, oedden ni wedi gwneud yn ymchwil cyn hyn, de. So, am lot o gwybod, y bobl yn gwybod, de. Yeah. Ond Medwyn ydy'r trydydd enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Africa. nice. Honest, a uh, just pan bod chi'n gofyn, gofyn bod chi'n mynd yn amar peth, de. Yeah. Eifion ydy'r ail, de. A'r enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Africa di Gwilym. Waw! nice. Ond ydych chi'n misio fod yn rhy amlwg, mae'n siŵr, na dda. Yna, gan, yn, ia, ia, ia, gwylym bwteleisi yn enwog iawn yn fel mae'n um, yn cneifio hippos yn Africa ers 1973. Ie, mae hynna'n digwydd weithiau rownd a rownd ydy. Mae yna ma enwa dychmygol, neu, wel, na, dwi'n stand corrected, maen nhw'n bodoli go iawn yn amlwg. Hmm. A wedyn mae hefyd yn digwydd efo fatha y fourth wall, lle

Dwi'n credu mae'n ei sens ddo, mae'n ma lle i fe ddigwydd, surely. A mi ddylia chdi bod chdi medru mynd o, o Cwm Deri i Glan Rafon ar dy holidays yn dyliacht. Wel, dylia. Ond mae, mae Elin Fflur, di bod yno heno, do? So... Do, tad, do. Ie, yeah, so mae hi'n bodoli ar dros... O ie, mae hynna'n bwynt, actually. I, I celebs fysa pobl pobl y cwm ta just pobl... O, na, os fysa nhw'n gymeriad ar pobl y cwm, swn i'n afa tasa nhw'n dwad, na cymeriadau fysa nhw de. Ie, yeah, definitely. Bynnag ydyn nhw'n pobl y cwm, dyna pwy fysa nhw'n fanna, teip y beth. So fe, yeah. fe Gary ddrwg yn cymryd drosodd gen Barry ddrwg yn y drosodd. E, o, da. A cael y cyfle threnu, sydd da ni'n hapus iawn efo hynny, wrth gwrs. Yr unig le sy'n mynd y ddrwg, sy'n nhw'n istian rhwng ffrynt, naeth y llall yn gwachad y rhaglen arall oh, ar y teli, da. Mae'n chwythu mewn. Mae'n rhy meta yn ddeio lawer. Um, oes gyda ti soft spot a troi'r cymeriadau, neu yw hwnna'n rhywbeth ti'n gofod dal nôl? Mm. A fel arfer, ti'n mae'n rei fatha sa'ch ti'n licio bagsio, does? Pan da ni'n yeah. sgwennu, pan da ni'n sgwennu penodau, yeah. mae yna ma dair neu bedair llinyn strand ym mhob un penod. A wedyn beth da ni'n neud, ydy ni'n, mae yna bedwar o'n ni'n ystafell, a dyda mae'r bedair strand, ond yn amlwg fydd gen ti un hoff strand Ti'n mynd, yeah. mynd i ffendio un haws i roi geiriau yn gegar pobl yma, neu ti'n gwybod sut maen nhw'n cyd-weithio neu beth bynnag. A ti'n rhod i Arthur i fi unrhyw bryd, a dwi wrth yeah. modd, ti'n A ond wedyn mae'r gyrru yn gymaint o hwyl, cael dy roi, reit, da ni'n mynd i gael yr, y pobl yma'n siarad dwi'n gilydd, ond o, dwi'n, na i, na, na i fynd ar ôl hwnna. Yn lle bod fi'n hogio Arthur i gyd i fi'n hyn. Hmm. Ti'n fan mawr o Will Tarn hefyd, e? O, a just am bod Arthur, de? Ie, ie, ie. Na, da ni wrth y bodd, dwi'n meddwl fatha'r peth ffordd wall oeddech chdi sôn amdani, ond dwi'n meddwl bod o'n canu clocha pendant efo'n cynulleidfa ni, dydy, ti'n mae Will Tan yn gret, mae o'n rhywun poblogaidd, mae o'n yeah. pobl, mae oed Arthur yn licio, mae'n yeah. country and western, mae, yeah. mae o'n, yeah. mae o'n Gymraeg, mae'n briliant lle, fes wedyn, uh, pam ddim i Arthur licio rhywun sydd yn byd go iawn i dde? Mm, Sicr. Sut ydych chi'n chi, chi cadw'r holl beth yn ffres, ta, fatha? Yn ymwedig yn ddiweddar, dwi'n teimlo fatha, wel, dwi'n gwybod os dwi'n fwy achos bod ni'n neud y podcast ma, ond dwi'n teimlo fatha, bob tro da ni'n gwneud podcast, dwi'n meddwl, iawn, that's it, fyna dip wan. Ond os na mynd i bod, mae wedi bod yn gyson, fatha, cyffroes a rhywbeth yn digwydd, a dwi'n gwybod os dwi'n gwybod. O, d- d- d- un peth sy'n yn digwydd, dwi'n meddwl, mae ma yna gas danfarth, dwi'n cofio faint sy'n ei gyd, mae yna Oes, gas i ie. 30 os nad fwy yna, de. A be mae hynny'n rhoi i chdi, mae'n rhaid combos gwahanol i chdi, dydy, os ti eisiau, ti'n gweld, gwahanol fa- gyfleoedd i bo- bod pobl yn rhyngweithio fe'i gilydd. Mm. Ond um, be, be mae'n neud ydy, mae dy lygad di wedi ffocysu ar y criw yma. So, da, da chi, fel cynulleidfa, ddim yn poeni am be mae Ken yn neud, am bod ni hmm. rwan yn gwachad be mae Dylan a Sophie yn neud, ac efo nhw a'r trafferthion maen nhw'n gael, neu Matthew a'i drafferthion carwriaethol neu beth bynnag. Wedyn, dwi'n meddwl, mae hynna'n golygu bod y lleill yn gymharol rhydd ac yn ddim yn cytunu'ch sylw chi. So wedyn, mae gennym ni le fynd atyn nhw wedyn. A ie. Yy dy- dy- dy- ella bo hynny'n rannol gyfrifol am pam wt ti'n yn yy yy bynna tydi o'm yn teimlo dipyn bach yn stêl a ma'r hen ddywediad ydi be' be' ma' be' sy'n bersonol yn gyffredinol dim gwbod be' 'di'r term t'wo' t'wo' ma' ma' w- the personal is the universal 'de hynny yw so os o's gin ti broblam bach rhwng yeah. teulu. Mae o'n debyg o fod yn broblem wneud pawb nabod. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Nath ni sôn ar y dechrau am um, stori Iris, a ni wedi cyffwrdd rhywfaint ar tiwr y straeon personol yma. Mm. Os dros y blynyddoedd, fel pa mor anodd yw e i, i wneud y penderfyniad ac i mm. actually rhoi de fatha mewn i waith bod, wel, basically lladd rhywun off. Mm. Ydy e'n rhan anodd, fel, yn, yn, fel yn Iris. Yndi, yndi mae o. A ti'n dweud, mae, mae mae'n hanner calon a hanner uh, meddwl oeraidd, mm. be di'r mhm. posibiliadau sy'n mynd i ddwad allan o hyn. Mm. Cos does ddim byd gwaith na cael galar yn taflu di gysgod am oh. hir dros rhywbeth. Cytuno. Teip o beth, tio? So wedyn yeah. mae rhaid chdi wneud siŵr bod yr, os ydy ni'n mynd i fynd ac y bydd cam o'r ofnadwy o, um, o ddifri, o ddifrifol, a, a, a lladd rhywun neu bod rhywun yn marw, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod na um, bod o'n mynd i dalu ar ei ganfed teip o beth. Yeah. Os, ti'n mynd, mae'n, ti'n mynd i ganolbwyntio greu siwr, o reit, wel, os ydy uh, Iris yn mynd, wel, mae, mae o'n ymnadwy o bechod bod Karen yeah. yn gorau mynd, ond mae o'n agor y math yma o bosibiliadau i ni. A dyn yeah, nhw ti'n yeah. gweld, ti'n gweld, beth sy'n digwydd efo Jason a Barry, mm. dim jyst teulu'n galaru dyn nhw, maen nhw'n galaru i bwrpas, cos mae yna yeah. ma amgylchiadau penodol wedi bod ynglyn â sut nath y farwolaeth fod o gwmpas yn does? Yeah, so, does so, wedyn, wedyn mae hwnna'n... Um, so i'n dweud, mae hwnna ar yr ochr plus, mae dy feddwl wedi dweud hynna. Ar yeah. y minus, so ti'n misio i, i Karen gael ei lladd. Na. Hmm. Ond mae be mae'r er, aberth yna, be mae'n rhoi i chdi ydy'r difyrwch da ni'n fwynhau rwan. Lle. Mm, ie, yeah, a rhaid dweud, mae'r ma stori yna wedi gweithio mas, mae wedi bod yn anhygoel, fi'n meddwl. Fi'n meddwl, dyna pryd nath ni ddechrau'r podlediad oedd

Mm. Um, reit, ni'n gwybod ti methu rhoi gormod off, ond... Oh. Sa'n gwybod os ti'n... sut neu os ti'n cael at y mwyn, ond um, erbyn diwedd y gyfres yma, allan ni ddisgwyl aelodau o'r cast i adael y cast. Sa'n eisiau gwybod os mae fe trwy marwolaeth, sa'n eisiau gwybod os mae fe trwy mynd i'r carchar. Um, allan, un beth allai sicrhau ydy, um, byd rownd a rownd mm. lle mae o'n holl bwysig bod drygioni yn cael ei, uh, uh, cael ei gosbi. Mae yeah. hynny'n mynd i ddigwydd. Pryd na i gael troi allan yn y ffordd ych chi'n meddwl mae o'n mynd i ddigwydd. Yeah, yn rhywbeth hollol wahanol. Oh. Dwi, dwi, dwi, dwi, da ni'n gobeithio fydd o ddim yn run of the mill uh, um, yeah. twad, ffordd o, o, o, o gosp teip o beth. Mm. Clas. Um, beth am cymeriadau newydd? Fi'n fi cael ni kind of cael ein hinto fyna falle cymeriadau newydd yn dod mewn ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl sef o'n deud gormod, da ni bod lwcus, yeah. da ni wedi cael mam Mel dy cyrraedd, do? O, ie, fi'n joio i. Ie, dwi'n meddwl fydden ni'n gweld mwy o uh, mam Mel, dwi'n ah. meddwl. Ah. Wel, a'r tic-tic, o hwnna di un o'r issues eraill, da ni'n mynd ar ei holio nhw hefyd, sef um, camlinelliad rhyw, da ni'n gael efo'n yn Saesneg, uh, gender yeah. misalignment, cos mae hon yn secret fawr o'r uh, tu ôl y camera, yeah. um, mi fydd Trixie angen operation dipyn bach mwy cymleth na hernia, yeah Oh my goodness. Ydy, cos Eddie di enw hi go iawn. Oh. A hogyn bach ydi o. Oh, Trixie. Ia, ia. Ond, uh, na, dwi'n meddwl fydden ni'n gweld Trixie eto, ond perig fydden ni'n gweld dipyn bach mwy o Gloria, sef, yeah. sef uh, mam Mel. Mae hi wedi bod yn wych uh, hyd yn hyn, efo mm. one-liners, ie, yeah, idiomau, yeah. wedi rili mwynhau. Uh, yeah. beth, a, beth am uh, y syniad o falle um, dod â dau gymeriad newydd mewn? Falle jyst am un golygfa, tio, uh, rhyw fath o gyflwynwyr, radio neu ffodlediad, falle? Wel, os da hynny'n, ti'n fath os oedd Richard Parks yn medru dwi, mae'n gweld pam, sani, pwy ddech chi'n feddwl gael, angharad mair ar rywun o heno neu rhywbeth fel yna? Bach, bach rhatach, bach fwy low-key, illa. O! Be da chi'n neud wrth nesaf? Gwreddi breuddwyd, gobeithio. A sef o'n briliant fysa. Ond sa ni methu cael chi troi fyny ac yn dweud, o, da ni wedi dod yma i wneud y podlediad yma arna chi. Mae hwnna'n malu tua'r pumad wal, dwi'n meddwl, os o'r ffasiwn beth. Swn i'n ddigon hapus i fito toasty yn y cefndir, da. O, 100%. O, cael panad yn y caffi fo fi fan hyn, man, so hynny'n ddigon, fysa. Fysa, yn union. Gofyn cyfrwyddiadau. Yeah. Efo, efo, efo acen brymu. Ie, allech chi fod yn sidekick sy'n mic. So, oh, hollol yeah. gredadwy. Hollol gredadwy. Waw, ie. Cronies Pat. Ie, ie. oh. uh, Tony, fi meddwl ni arle fyna. Uh, mae wedi bod yn hyfryd sgwrsio fo ti. Uh, oh, Mae'n gret, wedi mwynhau bob munud. Hai, Hai Annie. Mae'n rili really ddiddorol gweld uh, ochr arall i rwnd y rwnd. Di, uh, sicr. Ie, yeah, so diolch yn fawr am ymuno fyny. Diolch i chi, diolch yn fy nghael i. Bob hwyl, ta-ra boys. Ta-ra. Waw, hwnna'n gred cael rhyw fath o mhm. insight mm -hmm. i fewn i ochr arall i rownd a rownd der. Yeah. Da ni'n gyfarwydd efo cael yr actorion ymlaen, so dda'n neis cael Oedd e'n, ie. Ochr wahanol oedd. BTS go iawn, neu behind the scenes i'r pobl sydd ddim yn y biz. Ia, diddorol iawn, diddorol iawn. Ond nôl o flaen y camera rwan, yeah. da ni'n mynd ymlaen i... Extra yn cario y mis, y mis. Dew, ni wedi cael treat o fus ar gyfer extras a cameos. Cameos My Yy, yn y goodness, cnawd ma' a gymaint o cameos. extras 'de? Ie, ie, loads! Mae wedi really splasio mas y mis yma ar, ar yr extras. Mm. Uh, rhai o extras really da oedd uh, busnes uh, pobl oedd yn mynd i caiaco. Oedd e huge cast o extras yna. Oedd, oedd. Very good. Right, mae rhywbeth fi eisiau siarad am y caffi. Oh gosh, ie. Yeah. Right. So, oedden ni interview, obviously nath Anwen dyma am interview. Ah, Anwen. Ie, yeah. Mr Parry. Philip, please. Fi absolutely wedi cael digon o'r busnes yma am chwilio rhan rhywun i weithio yn y caffi. Fi wedi cael digon. Oedd yn union rhywun peth y tro diwetha, oedd e fel, o, mae rhywun sydd wedi mewn, ond mae un person, maen nhw'n rhy dwp, mae un person rhy smelly, mae un mm. person rhy ddiog. A Look. methu cymryd, cymryd lot o shifts. Chi- n- Mae newydd bod storyline amdano kids yn literally fel mynd yn enemies efo'i gilydd yn chwilio am jobs rhan amser. Mm. Mae loads o kids yn yr ysgol na, just rhoi wait, waiter, waitering, waitressing job i nhw. Mae ddim yn Ie. anodd. Mae ma digon o kids angen jobs. Hefyd, mae yna ma university ochr arall y bont. Mae yna definitely rhywun angen job. Bydd e ddim mor anodd o hyn i ffeindio rhywun. Mae hynna wir. Ond ti'n gwybod, os allai ddychmygu fysa Robbie neu Owain yn awful oh, yn y caffi. 100%. Ond am y, am, am y rheswm yna fysa nhw yn eitha difyr o doniol i gael yeah. eitha aelodau newydd o staff. Ond fi'n meddwl bod angen, fi'n meddwl bod angen i rhai o'r criw rownd Tio, mm. maen nhw'n cael eu casto mewn i bod fel, reit, ti'n job bach extra, gen i weithio yn y caffi, gen i mwy o cash, fi dal mm. moyn ti'n neud y rownd. A fe hefyd, e, fatha, os ti'n gweithio yn y rownd, dyma'r oriau'n rybys. A wedyn, So, to, sa'n joban disadwn gret bysa. Bysa, um, 100%. A sa chdi'n cael, probably, fatha mynd adra efo cecs glenda sy'n mynd i fynd off dwna wedyn neu beth yeah. bysa. Heb os na cori bai. Um, mm. So ie, yeah, pwy fi'n meddwl yn eith cael e, a fi'n gobeithio, bydd uh, mam Mel. Dwi'n gobeithio wir, dim extra hydy hi, ond yeah. bod hi'n mynd i ddod yn ôl, mae gorau dod yn ôl, dydy. Yndi, oedd hi'n hilarious, oedd gyfod o ffynnu one-liners. Be mae hwn yn dal yma? So taid yn troi ni fedd? I grymeitio gaddo. A hefyd wrth gwrs, yy cael ein cyflwyno i Trixie. Mae di mynd down hill ers i chdi weld hi noson o blaen, sdi. Pam bo chdi dod o hi efo chdi ta? Mae di bod at y vet, ti wed e? Hernia. Meddylia, ac os eith beth o'n waeth. Mae'n beryg i tu mewn i gael ei sgwasio'n slwtch i gyd. O, oh, Trixie bach, Trixie bach del. O, oh, ddigon o sioed oedd. Oedd Trixie, Yn uh, gi bach fluffy, lyflu. yeah. um, oh my gosh, sôn am fluffy, nath ni ddim cyfro hwn yn y brif sgwrs gwaith, ond um, mm. oh my god, nes i joio Mel yn colli teddies hi. Fel oh, mae rhywun di marw. Be si? Mae'n hedi si di mynd! Odd 'i Odd wnna'n mor hilarious. upset doedd gyda Duras o a Oedd hefyd o, chwarae hefyd faint teg. pa mor soft odd Kay jyst yn fatha o iawn newn ni gadw'r cloc ta. Oh my gosh, dwi'n lyfo fe. Ond, m- ti'n gwybod beth o, chwarae teg, fel, o, mae un o'r teddys yna'n gallu cael 600 quid ar eBay neu rhywbeth. Oedd e'n big bin bag o teddys. Oedd, so nhw... Felly, so nhw wedi gallu cael rhoi, gallu rhoi deposit ar du efo'r teddies na? Ie.

Ffefryn fi, a rhaid fi weid, dyma pwy sy'n cael uh, uh, y wobr. O fi, ta beth, uh, mm. yw y boi nath gweud... Stop! Back to your seat. Very good. Very good acting. Oh my gosh, oedd o'n superb. Oedd o'n e, llaw allan o bob dim. Stop. Yeah. Oh, briliant. Oh my gosh, oedd o'n wych. Ti'n gwybod, na, um, extra yn y cameo fi y mis oedd yeah. uh, yr anhygoel Richard Parkes, sef... O, ie. ...un chwaraewr rygbi rhyngwladol, wrth gwrs, sydd wedi mynd ymlaen i wneud lot o bethau eraill. Chi Richard Parkes? Ie. Ond um, dim jyst y ffaith bod nhw wedi cael enw mawr i fewn, ond jyst y ffordd nath o'n neud i Iestyn ymddwyn yn fatha yeah. nervous gyd, a fatha, yeah. oh, please, please, beth yn mynd? Ie! O, mae'n rhaid. Ond dwi'n wedi gweld ochr fel fel e, ys, dyn y blaen. Na. Ie. Yeah. Ond, ie, yeah, fo oedd yn fi'n wreiddiol, ond ti'n gwybod be, de, nes i joio'r security guard yn y jail hefyd. Yes. A ti'n be, pam lai, pa allan ni roi da i'r ddau o'n nhw? Cameo i Richard, a mm. extra y mis i... Stop! Back to your seat! Penderfyniad briliant. Extra yn cario y mis. Stop! Back to your seat. Y mis. Reit te, uh, yn quick. Uh, love Triangle, Dafydd, Matthew, Iolo. Pwy fydd Rhian yn dewis yn y pen draw? Dafydd, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl mae'n bendant di tanio beth o Matthew a fydd na ddim stop yn y fôn. Bydd Arthur byth yn ffeindio cariad eto. Wel, o'n i'n licio awgrym chdi o mam Mel. Ie. Mm, yeah. yeah. Uh, ydy Llyr yn mynd i cael ei demptio nôl i'w raig? Neu di Elen, locked in. Dwi, dwi gobeithio bod o uh, just eisiau Elen, ond dwi'n meddwl efallai bod Elen mynd i fod fatha rhyw self-fulfilling prophecy ella a just yn gwthio fo teg at. Yeah. Right, pwy sydd wedi cael y job? Anwen neu Mam Mel? Di Anwen ddim yn gallu, um, dim, dim methu cymitio, so fydd o ddim yn Anwen. Na. Mam uh, Mel. O, oh, ydy Danny mynd i fod yn oce? Okay? Gosh, ti'n gwybod be, dwi'n gobeithio, mae'n mae di bod drwy lot, ond mae'n hogan gry. Ydy Trixie mynd i oroesi? Gobeithio fydd hi'n iawn, fydda i'n sgwennu llythyr complaint os di ddim. Uh, reit, na ni, na gyd amser ni efo heddi. Diolch yn fawr, cysylltwch os ydych chi isio. Ie, yeah, a tiriwch mewn i mis nesaf o Kills.